Ch'mo', fel arfer fi'n iste fi fan 'yn a fi'n weithie'n deud celwydd achos neud fy ngwestai arbennig. I fod yn onest, sdim syniad 'da fi pwy yw'r person ch'mo' Id- Idris off Rownd a Rownd neu prif gân o'r Gwely Bwnc neu yy Smygyn y Fangren ne' rwbeth fel 'na. Tro 'ma ma' gynnai legend go iawn, rhowch groeso i'r rhaglen, Malcolm Allen. O! Diolch! Yn fan hyn yn arbennig ar gyfer newyddion y we. Yym, o a mae! Ai rei? O geis!
Gwytcha! O'n i... Am y rai mae'n gwytcha! O mai! O'n i fel... Hynny yw, pan ti'n siarad Saesneg, mae yna tinc bach o gocni fyna. Mae'n subtle iawn, mae yna iawn fyna. Um, o'n i fel, sut ti'n gallu dyna dde, denw di fel cockney rhyming slang? Ti'n mo? Ie, ti'n mynd i'r siop chips, ti'n fel, mae gen ti sort of ar y ffôn, Larry Sean, ie? Ti'n mynd, siop chips, dwi eisiau bach o Malcolm Allen, bach o Hallen, ynddo? Ah! Sut ti'n ei hwnna? Gêm bach gwirion 'di 'wn a dwi os fysa fi'n gofyn 'tha chdi pa liw 'di dy Morgan Jones di? Yn union fi fi fi'n r'un lliw â dy Diane Vickers di swn i'n ateb yn ôl ie. Be be Dylan Llewelyn?
Melin Melin Dylan Llewelyn. Newn ni jyst neu' hwn am y pedwar munud nesa. Yym Malcolm dwi 'di bod yn edrych am clipie ar y we ac yn y blaen yym yn amlwg fi'n gwbod yym dim amharch i bêl-droed, ond tydw i'm yn ffan mawr. Fi'n ffan mawr o ti, ddim yn ffan mawr o bêl-droed, ond mae'n ddiwrnod pwysig iawn heddiw i Caerdydd! Yndi, andros!
Ie, the blue bottles, neu beth bynnag, blue bird, blue bells? Come on, wnaeth rhywbeth yn digwydd yna. Adleision, so pob lwc iddyn nhw. Wrth gwrs. Yym, pan wyt ti'n chwarae pêl-droed ac yn y blaen, wnes i ddarllen un cyfweliad y ti lle oeddet ti'n sôn am bachgen o'r enw Merfyn Morris. Fe oedd dy nemesis di pan o' ti'n fach. Oedd o'n flwyddyn hŷn na fi oedd, ac oedd o'n fachgen cry. corfforol, t'mo', amddiffynnwr oedd o a mosodwr, o'n i'n dod i fyny yn ei erbyn o ac yy oedd hi'n galed cefyd o'i gwmpas o. Ond yy welis i o wsos dwytha yeah. ac oedd o'n dipyn bach o bwysa ar rŵan. Felly yy, o'n i'n gwybod oedd yn hoff o'i sweets de, yeah, ond yeah. wedi bita'r three piece. well, ond, sorry Mar, sorry Mar. Siamai Merfyn Morris. Mae gynnu ni glip fan hyn o um, rhywun falle ddim yn neud dda iawn pildroed. Fel un sy'n ei sy'n ei chwarae pildroed, Merch fach 'di 'on efyd, bechod, drychwch ar 'on, mae 'i fyna yn barod i cymryd y cic. Da iawn. O na! Neith 'i'm sgorio gol! Na! Na!
O!
Neith 'i'm sgorio gol gwell na honna. Na, na. Menyn, na. Fel 'na swn i'n swnio ar y bêl-droed. Gol o'r tymor go iawn ydi honna. Yym, o'n i'n cael sgwrs yn gynharach ambyti hedfan a bob dim. Dwyt ti ddim ofn hedfan, ond mi wyt ti ofn crasio, yndwyt ti? O, yn bendant. O'n i well na pawb arall, dwi'n siŵr. Ond yy, dwi'n medru mynd i'r, t'bo', yym, cyn mynd i hedfan, dwi bob tro yn mynd i rywle gynta' i Nes siwr i orffwyso am 20 munud. Nes siwr, wrth gwrs mae eisiau neud. O'n i, um, beth yw'r gweitha ti wedi cael mewn awyren? Achos o'n ti'n teithio lot efo Cymru. Dwy, dwy waith i gael profiad da ni fir. O'n i'n mynd gwybod llawer yn byd am un. Oedden ni, o'n i'n chwarae Watford, oedden ni ar yn ffordd i Gwlad y Ia, oedden ni'n mynd dros yr Alban. Ac um, o'n i, fel pethau clustiau yn gwrando ar uh, cerddoriaeth. Ac uh, mae fi'n just sbio gwmpas. A bob chwrs i chwartiau, oedden ni wedi mynd rownd a rownd, oherwydd oedden ni'n gorau glanio yn yr Alban, oherwydd Oedd 'na fwg mawr dros y gwlad iâ ac oedden ni methu mynd i mewn, felly oedd hwnna'n reit ofnus. So fi 'di gwybod mwy amdan y peth, dwi'n siŵr, so wedi bod yn waeth. Ond efo Cymru, mynd i mewn i Moldova efo'r mynyddodd o'n blaenau ni a mynd trwy, tibod, oedd 'na ddigon o niwl ar y ffordd yna, oedden ni'n gorfod mynd rownd tua wyth gwaith ac oedden ni dal yn gorfod mynd trwy canol y mynyddodd 'ma. A chwi, wel, dwi'n gwybod, mae hynna'n am, am, yn aml iawn pan wyt ti yn yr awyren, ti'n gofyn i fedru mynd mewn i'r cockpit i weld y pilot, a mae gynnon ni glip o fe, beth ddigwyddodd tro diwetha es ti fewn i'r cockpit. A rwy'n, fi'n ffilmio hwn ar y traeth ydi o. Go falch bod e'n hedfan fyna, wei! Dwi'n dechrau ama os di hwn yn glip go iawn, fi wedi watsio fe tua ugain o weithiau nawr. Drychwch mae'r awyren yn mynd to nawr. Malcolm Allen wrth y lli, wei! Chi'n meddwl bod hwnna'n wir? Neu ffug 'di o? Be', gwir na fi oedd yn y peilet? Ie, ie, ma' hwnna'n wir.
Gynna fi'n ffug 'fyd. A edrych ma'r boi'n glanio fan 'yn. Ydi hwnna'n ffug neu beidio? O, a chdi ffordd cyflyma' i fynd ar dy wylia di Onley. Syth i mewn i'r gwesty. Sut ti'n gallu fel y water slide lawr yr ochr i syth mewn i'r dŵr? Yy Malcolm ar wrth y llyw fan 'na. Dwi'm yn me'wl taw clip go iawn 'di hwnna. Peidiwch trio hwnna gartre. Yym Malcolm ma' gynna glip arall pam ddylsech chi ddim hedfan. Rywun fan 'yn yn defnyddio Cyflymder y beic i lansio'r awyren grêt a i ffwrdd â ni. Ar eich gwyneb.
Yym, Mark, mae i ti fel fi yn fyr. Yndw. Hynny ydi, mae pawb arall yn dalach na ni. Dwi wrth fy modd yn bod yn fyr. Mae'n handi iawn, yndydi? Gynna fi ddim problem efo hynna o gwbl. Dim problem o gwbl. Dwi'n 'di tyfu ers bo' fi'n wyth oed a m- dwi'n me'wl ma' chdi'n bach o... Gynna i glip o fan 'yn, ma' ti'n ddau-ddeg-un mlwydd oed... Dau-ddeg-un o'n i'n hwn, ia? ...yn practisio headers am y tro cynta. Ia, ia. Dyma ni, pob lwc, header cynta Malcolm Allen. Dyna ni. Oh!
Un gol i ddim. Un gol i ddim fyna.
Um, yn ola nawr, fi eisiau trafod am y ffaith, fi'n gwybod ar un pimp maen nhw'n sôn lot bod ti'n sgwennu dy hunan gofyn, di cymryd amser, ond mae peth yw dy hunan gofyn, chi byth yn gorffen os, reit, wedi gorffen hwn nawr, Pum mlynedd. fi'n credu na fi'n i'r tu bach, ond mae rhywbeth arall i sgwennu'r llyfr. Oes, bob tro. Mae'n anodd dwisio llyfr.
Um, mae gynna rhywun fan hyn, achos be nes di, oedd adrodd dy hanes di, nath rhywun teipio fe allan yn dod. Dyma'r boi nawr, Yn gweithio ar dy hunangofiant di newydd wrando ar be' sy'n digwydd, darllen o am y tro cynta, ydi o'n hapus efo be' sy'n digwydd? Na. Nadi. Nadi. O'dd o'm yn apus o gwbwl efo'r straeon yn wnna. Be' dwi'n offi yw ma' 'na wers neis achos ma' 'na cyber age fynna mae'n penderfynu myn' hen ysgol. Pwdi, dim yn gwbo be' i neud i chi me'wl bod e myn' off i pwdi mae o'n dod nôl, penderfynu myn' hen ffas, teipiadur yn fynna a teipo allan. Aw, 'na ni, grêt, diolch yn fawr iawn Malcolm Allen, Daniel Glyn, newyddion y we! Helo!